Üzňelikdäki haýyr. Üzňelik diýip, ýamanlykdan uzak durmagy göz öňünde tutýan. Ýaramaz adamlardan hem amallardan, hatda diňe zerur halatda etmäge rugsat berlen zatlardan hem mümkin boldugyça çetde durulsa has gowy. Bu ýagdaý kelläňi agyr hem aladaly pikirlerden boşadyp, oňa rahatlyk berýän, gaýgy-gamlardan saplaýan sebäpleň biridir. Ibn Teýmiýe ybadat, zikr, okamak, özüňden hasabat soramak, dileg-doga etmek, ýamanlykdan, şer işden uzak durmak üçin hylwatyň, asudalygyň, üzňeligiň gerekdigini aýdýar. Belli alym Ibn Jewziniň. Said al-Hatyr atly üç tomluk eseriniň maňzy-maýasy şu sözlere gelip direýär. Ýaramaz deň-duşlardan, ýaman adamlardan daş durmak üçin, abraýyňy, gymmatly wagtyňy gorap saklamak üçin, ömrüňi manyly ötürmek üçin, göriplerden, päli we dili bozuk adamlardan arkaýyn gezmek üçin, Ahyryýet aladasy, Allaň didary, tagatlaň sogaby, özüňe peýdaly zatlaň pikirini etmek, paýhas hazynalaryny ýüze çykarmak. Kitaplardan gerekli maglumatyňy tutup almak üçin tenhalykdan gowy zat görmedim. Bu tenhalyk janyň rahatlygy, mertebäň beýikligi, hormatyň kämilligi üçin zerurdyr. Dogrudanam pikirlenmek, Oýlanmak üçin ýalňyzlyk, tenhalyk gerek. Pikir alyşmak üçin bolsa köpçülik gerek. Adam bir özi oturan wagty öz akylynyň miwelerini ýolýar. Pikirleriniň hasylyny ýygnaýar. Kalby aram tapýar. Janyna ýakmajak sözden gulagy dynç. Ýagşy zatlar hakda pikir öwürmek bilen ýene-de sogap gazanýar. Gadagan edilen zatlardan saklanýar. Alan demi öwren pikiri ybadata syrygýar. Geçirimli Taňryny ýatlaýar. Wagty bisarpa sowdurýan bimany güýmenjelerden, oýunlardan uzak durýar. Gep-gürrüňden, galmagaldan sag-salamat gezýär. Bahyllaň hilegärliginden, göripleň hilesinden, ýaman gözlüleň alyndan, betpälleň bulaşdyrmasyndan, Her söze ötünç sorap ýörmeklikden, akmaklara sabyr etmeklikden gorap saklaýar. Üzňelik owrat ýerleňňi ýapmak diýmekdir. Özbaşyňa oturan wagtyň birnäçe aýybyňy, säwligiňi örtüp bilýäň. Dille büdremekden, hereketde öte geçmekden, zehiniň säwliginden, nebsiň paýhassyzlygyndan arkaýyn bolýaň. Üzňelik ýagşy häsiýetleň ýüzüne nikap, pazylat dürleriniň daşyna sadap, mertebe miweleriniň degresine güldür. Kitap bilen ikiçäk otursaň welin, oňa ýetesi näme bar? Ömrüň uzaýşyny, dünýäň giňeýşini, Halwatyň şadyýanlygy, ybadata sapary, pikirlere syýahaty taparsyň. Üzňelikde adam many dürlerine ymtylýar. Näzik jümleleri toplaýar. Maksatlary hakda pikirlenýär. Öz garaýşynyň pikir köşgüni gurýar. Akyl heýkelini berkidýär. Üzňelikde, adamyň ruhy şadyýanlykda, kalby rahatlykda, akyly hatyrjemlikde hem-de peýdaly maglumatlary toplamakda bolýar. Üzňelikde seni ýalňyz Alladan başga hiç kim görenok. Seň sözleňňi, dileg-dogalaňňy, ähli zady eşidýän we görýän Alladan başga hiç kim eşdenok. Her bir parlak hem peýdaly adamlar, zamanaň sütünleri bolan gudratly, gujurly, gaýratly ynsanlar, taryhşynaslar, döwrüň serçeşmeleri, toý-meýlisiň, saz-söhbetiň ýyldyzlary, bulaň ählisi özleriniň mertebe nahallaryny üzňelik suw bilen gandyrdylar hem ballagyna, tirsegine galdyrdylar. Bulaň mertebe daragty ese boýa galyp, Perwerdigäriň idin eradasy bilen miwe hasyl berýändir. Şahyr Aly Abdyleziz Aljürjäni Eger maksadyňy dürli ýol bilen özüňçe ýok bihepbelere haýyş etmek bilenem hasyl etmek ras görülýän bolsady, öten-geçen akyldarlar ony ündärdiler. Emma olar abraýyňy döküp, mertebe gazanylmaýandygyny aýtdylar. Näkesler saňa suwly güzer görkezip, iç gan diýerler. Emma erkin adamyň peslik suwundan ganmagynyň deregine teşneligi çydam edeni ýegdir diýip belleýär. Öýümde kitap-depdere gyzygyp oturýançam, süýji durmuşyň datly tagamyny dadyp bilmändirin. Ynsan üçin ylymdan beýik mertebe ýokdur. Iň ýagşy ýoldaşam şoldur. Köpçülige gatylsaň welin, Özüňi kemsitjek ýagdaýlara-da uçrarsyň. Olara üns berme-de, öz öýüňde han, soltan ýaly bolup, rahat ýaşa diýýär. Şahyr Ahmet ibn Halyl al-Hanbeli köpçüligiň arasyna garym-gatym bolsaň, göwne ýakar-ýakmaz sözlerden ýaňa gulagyň kamata geljekdigini, özbaşyňa kitaba güýmenip otursaň welin, ol çylkasyz gülkülerden hem çuwjuk gürrüňlerden asuda gezjekdigiňi ýatlaýar. Bar gazanjak zadyň gep-gybat ýa-da galmagal boljak bolsa, onda ol adamlaň ýanynda bolmaklygyň nä hajaty bar? Ylym öwrenmejek bolsaň ýa-da gün-güzeran üçin gazanç haýyr etmejek bolsaň, onda olaň ýanyna barmagyňy azalt diýip, şahyr Al-Humaýdiniň setirlerinde duşýar. Aýtmaklaryna görä, üzňelik beýiklik isleýän üçin beýiklikdir. Bela beter üçin gam çekme. Kynçylyk kösençlikler, bela beterler ýüregiňi güýçlendirýär. Ýazyklaňy ýuwýar. Özüňe aşa göwni ýetijiligi synyrýar. ulumsylygy syryp aýyrýar. Gapyllygy ýok edip, hüşgärligi oýarýar. Janly-jandaryň mährini çekip, salyh adamlaryň dileg-dogasyny rowa görýär. Ýaradana tabyn edýär. Bar zady höküm ediji, üstün geliji Taňra baglaýar. Kynçylyk-kösençlikler wagtlaýyn birahatlykdyr. Sogaby öňünden buşlaýan habarçydyr. Perwerdigäri ýatlamak üçin direlişdir. Sytgy köňülden sabyr hem dileg-doga etmek üçin sebäpdir. Dünýä durmuşyna artykmaç bil baglamakdan, ötegçi lezzetlere hetdenaşa köňül bermekden, hiç bir peýdaly işe meşgul bolman oturmakdan saklaýan ýagdaýdyr. Kynçylyk kösençligiň astynda Taňryň gizlin merhemedi, sylagy, ýalkawy bardyr. Eýem, geçilen günälerden uly, ötülen hatalardan beýik sogaby gördüňizmi? Gamgyn bolma. Gaýygam ybadada sarp edýän güýç-kuwwatyňy egser hem ejizleder. Maksada yhlasly ýapyşmakdan bökdär. Şowsuzlyklar bilen büdreder. Her kes babatda betgüman eder hem lapykeçlige salar. Gamgyn bolma. Gaýgy-gam hem üznüksiz birahatlyk, ruhy keselleň gönezligidir. Nerw degna agyrylarynyň serçeşmesidir. Tapdan düşmegiň, was-wasa uçramaklygyň, heran-haçan elewräp ýörmegiň esasy maddasydyr. Gamgyn bolma. Seň Kuranyň, zikriň, dogaň, namazyň, sadakaň, ýagşylyklaň, netijeli hem miweli amallaň bar. Gamgyn bolma. Peýdaly işe meşgul bolmazlyk hem-de boş oturmaklyk bilen özüňi gaýgy-gamlara bendi ýesir etme. Namaz oka, tesbi aýt. Oka we ýaz. Işle hem kabul et. Zyýapata çagyr hem zyýarata bar. Oýlan hem pikir et. Bendelerine diňe ýagşylyk edýän Perwerdigär, maňa doga ediň, kabul edeýin. Yhlas bilen ybadat edip, Alladan dileg-doga ediň diýip, Kurany Kerimde aýdandyr. Bagtyýarlyk kadalary. Bagtyň esasy düzgünleri. Diňe şu günüňi manyly ötürmegiň aladasyny etmeseň, zehiniň dagynyk, işleň bulaşyk, gaýgy-gamyň artyk bolar. Sag-aman ertire çykan bolsaň, agşamy alada etme. Sag-aman agşama ýeten bolsaň, ertiriň gamy nime diýilýän sözleň manysam şeýledir. Bolup geçen ýakymsyz zatlary, geçmişi durky-düýrmegi bilen unut. Geçen güne, öten ýagdaýlara aýratyn ähmiýet bermek akmaklyk hem dällik hasap edilýär. Geljegiň gaýgysyny etme. Ol heniz barlyk äleminde däl-de, gaýyp, ýokluk älemindäki zat. Gelýänçä oň pikirini edip, ünjä batyp oturma. Gyýbatyň, tankytlaň öňünde yranyp, çaýkanyp durma, berk dur. Gyýbatyň derejesi seň gymmatyňa görädir. Biribara bolan iman hem salyh amallar abadan hem bagtyýar durmuşyň baş sebäpleridir. Ynjalyk, rahatlyk hem asudalyk isleýämiň? Diňe gowy zatlaryň pikirini et. Biribaryň zikrini köpelt. Taňry bendesi ähli zadyň ýazgyda, takdyra görä hasyl bolýandygyny unutmaly däldir. Diňe ýagşylyk et. Ýöne hiç kimden taňryýalkasyna garaşma. Özüňi käte oňaýsyz ýagdaýlaryň içinde-de göz öňüne getirip gör. Soň ýeňip geçmek ýeňil düşer. Belki bu bolýan zatlaň ählisi seň üçin diňe bähbitdir. Ähli ýagdaýda-da haýyr bardyr. Özüňe berlen nygmatlar, Biribaryň beren nygmatlary hakda oýlan hem şükür et. Özüňde bar ençeme zat bilen şu wagtam köplerden beýikdesiň. Göz ýumup aças salymda şatlyk peýda bolup biler. Durmuş synaglary arkaly dileg-dogalar halys ýürekden çykýar. Kynçylyk, kösençlikler gözleň melhemi, ýürekleň kuwwatydyr. Her bir kynçylygyň ýanynda hökman ýeňillik bardyr. Bolgusyz zatlar üçin birahat bolma. Taňryň merhemedi giň, geçirimi uludyr. Gaharlanma, gaharlanma, gaharlanma. Ýumşak çörek, süýji suw, goýry saýa, hakyky durmuş. Galan zatlar üçin ynjalykdan düşme. Bu dünýäde we asmanlarda-da siziň yrsgyňyz bardyr. size ýeterlik yrsg hem ýagşylyklar wada edilendir. Gorkulýan zatlaryň köpüsi hasyl bolmaýar. Özüňden agyr dert dillen gününe göz aýla we ybrat al. Allatagala kimi halasa, ony müň dürli synap görer. Gaýgy-gamlardan, tukatlykdan saplaýan dileg-dogalary üznüksiz oka. Netijeli amala yhlas bilen ýapyş. Hiç wagt boş, bikär oturma. Gep-gybatlara gulak gabartma hem myş-myşlara ynanma. Ar almaga bolan ymtylşyň, kine-kütügiň seň özüňe bäsdeşiňden has agyr zelel berýändir. Başa gelýän her bir dert-bela günälerden saplanmak üçin sebäpdir. Alty häsiýet we gaýgydan saplanmak. Kynçylygyň soňundaky gönençlik atly eseriň awtory şeýle ýazýar. Hekimleň biri bir derde mübtala bolupdyr. Dost-ýarlary halyndan habar almak, teselli bermek üçin oň ýanyna barypdyrlar. Men alty häsiýet bilen özüme melhem taýýarladym. Şol melhem ähli derdimiň şypasy diýipdir. O nähili üýtgeşik melhem diýip, gelenler gyzyklanyp sorapdyrlar. Birinjisi Hudaýa bolan ynam. Ikinjisi, takdyr edilen zatlaň hökman hasyl boljakdygyny bilýändigim. Üçünjisi, bir ýagdaýa mübtela bolanlaň, synaga uçranlaň peýdalanýan iň täsirli dermany bolan sabyr. Dördünjisi, bu ýagdaýda sabyr etmäýenimde-de näme edip bilerin? Gynanyp-gyýylmak bilen özüme agram salýan diýmesem, derdimi-hä egsip bilmerin. Bäşinjisi, Sabyr dözüm bilen geçirmeseň, mundan beterine uçramagyň ahmal. Altynjysy, Göz ýumup aças salymda şatlyk peýda bolup bilýändir diýip jogap beripdir. Kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsaň, müşgilliklere uçrasaň, aşmasy agyr, ötmesi kyn böwetler peýda bolsa, gynanma, darygma hem ruhdan düşme. Sabyr et hem çyda. Sabyr zeýrençden haýyrlydyr. Çydamlylyk gowşaklykdan, yrgalykdan şerapatlydyr. Bu zatlara meýletin sabyr etmeýän barybir mejbury döz gelmeli bolar. Şahyr Abulmuzaffar al-Abiwerdi şeýle diýýär, Durmuş müň öwsüp men synap görýär. Men bolsa her halatdan beleň alýan. barha batlanýan hem begenýän. Bu kynçylyklar bilen maňa özüniň kimligini bildirýär. Menem sabyr bilen oňa özümiň nähilligimi görkezýän. Agaç küme, saman çadyr, arpa çörek bilen abraýyňy dökmän, mertebäňi basgylatman, namysyňy kemsitmän ýaşamaklyk, agzala, gaýgy-gama eýlenen, gamaşyk-bulaşyk durmuşy bolan owadan saraýlardaky, köşklerdäki, ajaýyp baglardaky durmuşdan beýikdir hem lezzetlidir. Kynçylyk, mähnet edil kesel ýaly bir zatdyr. Ýüze çykar, möwjär, ahyram hökman aýrylar. Bişişmedik agyryny wagtyndan öň aýyrmaga howlukmak gaýta oň üstüne urna bolar. Derdiň barha beterlemegi mümkin. Durmuş synaglary, kynçylyklaram edil şoň ýaly, olaňam ahyry sowulmaly, aýrylmaly wagty bolýar. Allaň synagyndaky bendeler sabyr etmek, şatlyklara garaşmak, dileg-doga etmek wajypdyr. Kitapdan gowy dost ýok. Bagtly bolmagyň baş ýollarynyň biri kitaplara göz gezdirmek, ähmiýetli zatlary okamak, täze maglumatlar bilen akyl ösdürmek, kämilleşdirmekdir. Aljahyd gaýgy-aladadan saplanmak, ýürege teselli bermek, çykgynsyz ýagdaýdan çykalga tapmak üçin kitap okamagy maslahat berýär. Kitap ol iň gowy söhbetdeşdir. Seni erbetlige yrmaýan dostdur. Seni tukatlandyrmaýan ýoldaşdyr. Saňa sabyrsyzlyk bilen garaşýan goňşudyr. Ol ýalan söz bilen saňa ýaranjaňlyk etmeýän, aldawçylyga ýüz urmaýan, mekirlik etmeýän, saňa garşy hile gurmaýan hem-de seň malyňy eliňden almak islemeýän şärikdeş-işdeşdir diýip ýazýar. Kitap okamagyň haýry, peýdasy örän köp. Okadygyňça kitaba bolan höwesiň artar. Pikirleň durlanar, zehiniň ýiteler, diliň ýazylar, sözleň täsirli ýaňlanar, göwnüň göteriler, gursagyň giňär. Kitap okamak saňa halk hormatyny, hökümdarlaň dostlugyny bagyş eder. Sen adamlaň dilinden bir ömürde öwrenip bilmejek zatlaňňy kitapdan bir aýda öwrenip bilýäň. Sen muny hiç hili zyýan görmezden, artykmaç muşakgat çekmezden, öwretmek bilen gün görýän öwredijileň gapysyny kakmazdan, arassa gylyk-häsiýet hem-de asylly nesil-nebere babatda deňiňçe ýoklar bilen köňül söhbedini etmezden, halamaýanlaň bilen oturyp-turuşmazdan gazanyp bilýäň. Kitap gündizlerine tabyn bolşy ýaly gijelerine-de hyzmatyňdadyr. Öýde gulak asşy ýaly ýolda saparda-da gol astyňdadyr. Kitapda uky keseli ýokdur, uzak gijeläp irkilmekden halasdyr. Ol her wagt dadyňa ýetişýän Hydyr ata ýalydyr. Sen ondan üzülseňem ol saňa berýän peýdasyny üzmez, bes etmez. Sen ondan çetleşseňem, ol saňa boýun bolmagyny dowam eder. Garşydaşyň döwi ürsem gelip, oň ýeňiş ýeli öwsende-de, ol aňyr tarapa geçip, seň garşyňa çykmaz. Sen saý-sebäp bilen ýa-da ýürekden kitaba ýapyşsaň, ol seni özgeleň maslahatyna mätäç etmez. Kitabyň ýardamçylygy ýeterlik bolar. Sen kitap bilen bolsaň, ýalňyzlyk duýmarsyň, ýaramaz söhbetdeşe mätäç bolmarsyň. Kitabyň saňa berýän peýdasyny, haýryny ýatlamasagam, iň bolmanda, seni gapyň agzynda oturyp, öten-geçeni synlamakdan, nämährem kişilere artykmaç göz aýlamakdan, bimany gepleri eşitmekden, bihuda işlere meşgul bolmakdan, pes häsiýetli kimseleň gyýbatyna goşul, olaň gödek sözlerine, bozuk manylaryna, ýaramaz häsiýetlerine, ýazgarylmaga laýyk nadanlyklara gulak gabartmakdan saklaýanlygam uly nygmat ahyry. Bu saňa bir tarapdan salamatlyk, beýleki tarapdan bolsa olja baýlykdyr. Bir haýryň şahasyna aslyşyp, süňňüni sag saklaýan kökünden haýyr görmekdir. Oň iň bolmanda bozuk hyýallardan, ýaltalyga, işýakmazlyga, bikärlige werziş bolmakdan, oýun-güýmenjeleri endik etmekden saklaýandygy hem-de ýoldaşyna haýyr-nygmat, abraý hem hoşallyk getirýändigi üçinem ol dost hasaplanmaga örän laýykdyr. Dem-dynç alýan adamlar gündizlerini, bilesigeliji kimseler gijelerini kitap okap geçirýärler. durmuş tejribelerini artdyrmak, akyly hem adamkärçiligi ösdürmek, abraý-mertebäni saklamak, ýörejek ýoluny saýlamak, baýlyk goruny artdyrmak, hünär eýesi bolmak, bir haýyrly işe başlamak, döwletli tutum ugrukdyrmak üçin kitapdan peýdaly närse ýokdur. Tanymal şahslaň kitap hakda aýdan sözleri muňa delildir. Al-Muhelleb çagalaryna öwüt-ündew edende, Perzentlem, bazara barsaňyz ilki bilen sowutçy ustalaň hem kagyzçylaň dükanyna aýlanyň diýer ekeni. Dostlarymyň biri maňa Şeýh Şaminiň kitabyny okandygyny, ol ýerde bir jümlä aýratyn üns berendigini aýtdy. Adamlardan hümmet aýrylsa-da, kitaplardan gymmat aýrylmaz. Hasan al-Lulunyň ýazgylaryna görä, ol kyrk ýylyň içidir haýsydyr bir wagt ýatan, gyjaran ýa-da irkilen bolsam, gursagymyň üstünde hökman kitap bardyr diýipdir. Ibn al-Jehm bolsa kitap hakda şeýle ýatlaýar, Biwagt uky basmarlasa, Hikmet kitaplaryndan birini elime alyp okap başlaýan. Şo wagt özümde täze zatlary öwrenmäge bolan höwes oýanýa. Dür gözleýän kuwwat ýaly barha kitabyň içine çümýän. Maksadyna ýeten adamyňky ýaly joşguna gaplanýan. Ýüregim rahatlyk bilen gurşalýa. Täze zatlary öwrenmäge bolan höwes iň oýaryjy zatdyr. Hatda eşekleň aňňyrmasy ýa-da beýleki zatlaryň zoňtar sesem ukudan şonça oýarýan däldir. Ol ýene şeýle ýazýar, Bir kitaby halasam, gowy görsem, ondan kän zatlary öwrenip biljekdigine gözüm ýetse, dessine okap başlaýan hem-de wagtal-wagtal näçe sahypaň galandygyny göz şahy bilen ölçeýän. Sebäbi gowy zadyň tiz soňlanmagyny islämok. Eger-de uly göwrümli, köp sahypaly, gyzykly, peýdaly bir kitaby tapaýsam-a, onda meň bagtyýarlygymyň, begenjimiň çägi bolanok. Meşhur alymlaň biri Al-Utby öňki akyldarlaň käbir eserlerini ýatlap, Eger şu kitap örän uly, galyň bolmadyk bolsa, öz elim bilen göçürmäge ýaltanmazdym diýip belleýär. Iň beýik, şerapatly hem hormatly kitap bolsa, möminler üçin bir ýatlatma bolsun diýip inderilen kitapdyr. Kitap okamagyň berýän birnäçe peýdalary. Kitap okamaklyk ýürege ornaýan was-wasy, gaýgy-gamy tukatlyga aýyrýar. Her bir işde nähaklyk etmekden saklaýar. Bikär, işýakmaz adamlardan çetde bolýaň. Sakynyp säginmekden saklap, sözleňňe çeperlik hem şirinlik çaýýar. Akylyň ösýär, zehiniň joşýar, pikiriň durlanýar. Bilime baý bolup, ýatkeşligiň, düşünjäň ýitileşýär. Ynsanlaň tejribelerini, hekimleň hikmetlerini, alymlaň ylymlaryny özleşdirýäň. Ylym almagyň, durmuşa düşünmegiň ýollaryny tapýaň. Imanyň zyýada bolýar. Hususanam öz ynanç-ygtykatyňa laýyk gelýän, Dogry düz ýola degişli kitaplary okamak peýdalydyr. Çünki kitap iň beýik nesihatçy, haýry ündeýji, ýamanlykdan gaýtaryjydyr. Akyly perişanlykdan, kalby birahatlykdan, wagty bimany geçirmekden saklaýar. Sözüň manysyna çuňňur düşünmäge, öwrenilen zatlary pugta ýatda saklamaga, Aýdylýan zadyň maksadyny aňmaga, pynhan hikmetleň syryny bilmäge kömek edýär. Janyň iýmiti iýmek-içmekde däl-de, täze zatlary öwrenmekde, manylara düşünmekdedir. Ýene-de sabyr hakda. Sabyr-takatlylyk, durmuşyň ähli ýagdaýynda gerek. Omar ibn Hattab, Biz sapaly durmuşa sabyr bilen ýetdik. Eger sabyr adam sypatynda göze görünse, ol iň mertebeli adamlardan biri bolardy diýipdir. Aly ibn Abu Talyp, Sabyr imandadyr. Başyň böwri üçin nähili ähmiýeti bar bolsa, sabryň imandaky ähmiýetem şoň ýalydyr. Baş bolmasa göwre bolmaz. Sabyr bolmasa iman bolmaz. Sabyr büdüremeýän bedew atdyr diýýär. Sabyr ýagşylyk hazynalarynyň biridir. Allah Tagala ony özüniň gowy gören bendelerine berer diýilýär. Omar ibn Abdyleziz, Allah Tagala bendesine bir nygmat berse, soňra ony alyp deregine sabyr nygmatyny berse, Bu nygmat öňküsindenem has ýagşyrakdyr diýýär. Meýmun bin Mihran bolsa, Sabyr bolmasa, kämil bagtdan hiç zat gazanyp bolmaz diýip belleýär. Süleýman ibn al-Kasym, Barça amalyň sogaby mälimdir. Sabryň sogaby bolsa bihasapdyr diýýär. Hiç hili şek-şübhe ýok. Sabyr-takat edýänleri Sylaglary hasap-kitapsyz, kemsiz doly berler diýip, Kurany Kerimde ýatlanýar. Durmuş meýdanynda toplanan tejribeler hakda aýdylan sözler. Robert Louis Stevenson Her bir ynsan bir günüň dowamynda näçe kynçylyk çekse-de, öz wezipesini ýerine ýetirmäge ukyplydyr. Her bir ynsan daň atandan gün batýança özüni bagtly duýar ýaly bir pursady tapmaga hem ýaşamaga ukyplydyr. Ine, bagtyýarlygyň bar manysy şudur diýip ýazýar. Öten-geçenleň birinde şeýle söze duş geldim. Durmuşyňda diňe şu gün bar. Düýn eýýäm geçip gitdi. Ertir bolsa heniz gelenok. Stifen Likok şeýle ýazýar. Çagajyk derrew ulalsam, oglan bolsam diýýär. Oglanjyk derrew ulalsam, ýigit çyksam diýip göwün ýüwürdýär. Ýigit çykanda derrew öýlensem diýip arzuwlara berilýär. Ýöne öýlenmekden soň näme? Bu basgançaklary geçmekden soň nämäni göz öňünde tutýaň? Bu pikirler tä pensiýa çykýançam ony ederin, muny ederin diýip üznüksizlik bilen birmeňzeş gaýtalanýar. Garrylyk gyşynyň sowuk ýeli öwsüberende bolsa, geçen ömür ýoluňa ser salyp görýär. hem-de bu ömrümde bir minudam ýaşamandygyna göz ýetirýär. Diňe wagt geçip gidenden soň, biz ömrümiziň şol minutlardan hem diňe şu günümizden ybaratdygyny bilip galýarys. Adamlaryň aglabasy häzirki wagtda edil şu minutda-da ýerine ýetirip biljek işinem soňa goýýarlar. Günä işler edip, soň tobama daýanaryn diýýänlerem şular ýaly. Akyldarlaň biri, Soň diýen sözden seresap boluň. Bu sözi ulanmaga endik etmäň. Bu söz örän köp ýagşy işi bitirmekden saklar. Birnäçe oňyn işleňňem öňüni böklär diýipdir. Allatagala-da Kuranda, Goý olar iýip-içip hezil etsinler. arzuw-höwesleri bilen meşgul bolubersinler. Tiz wagtda bu etmişleriniň soňunyň näme boljagyny bilerler diýip ýatladýar. Fransuz pelsepeçisi Montin Meň durmuşym maňa rehim etmedik şumluklardan doly diýip ýazýar. Emma şeýle zeýrenç gatyşykly gürlemek dürs däldir. Aslynda bular zehine, ylma eýe bolsalaram, özleriniň näme üçin ýaradylandygy hakda pikir etmändirler. Allanyň, Resulallanyň üsti bilen ýollan dogry ýoluna düşmändirler. Her bir zadyň özüne ýetik hikmeti bar. Allah kime nury iman bermese, oň üçin hiç hili nur bolmaz. Dante bolsa, hut şu günüň ikinji gezek gaýtalanmajakdygy hakda oýlan diýipdir. Pygamberimiziň, Her gezek namaz okanyňyzda, iň soňky gezek okaýan ýaly, yhlasly boluň diýen sözleri ondanam ýaraşykly ýaňlanýar. Ýaşalýan ömrüň her ýaşalýan bir günden ybaratdygyny oýlaýan ynsan ýürekden toba edip, her işine yhlas siňdirer. Allaň tagatyna berlip, Resulallanyň ýoluna eýerer. Kalidasa atly meşhur hindi drama eserinde agaryp atýan daň şeýle garşylanýar, Al daňlara salam bolsun, seret bu ajaýyp güne. Bu gün bü durmuşdyr, durmuşyň hut özüdir. Bir günüň dowamynda dürli ajaýyplyklary görersiň. Galkynyş nygmaty, şöhratly amal, parlak üstünlik. Düýn diňe ýatlama öwrüldi. Ertirem diňe hyýalda bar. Sen şu gün şadyýan ýaşasaň, düýni hasyl bolan süýji arzuwlara öwrersiň. Ertiri hasyl boljak umytlara öwrersiň. Sen şu güne üns ber, oňat synla. Eý agaryp gelýän daň saňa salam. Özüňden sorap gör. Gaýdyp dolanmajak geçmişiň hem heniz gelmedik geljegiň demir gapylaryny ýap-da, şu günüň, şu pursadyň minutlary bilen ýaşa. Sen özüňden sora. Geljek hakdaky aladalara berlip ýa-da gözýetimiň aňyrsyndaky bossanlyklara höwes edip, men şu günki bagtly durmuşymdan ýüz öwürmelimi? Bir wagt bolup geçen ýakymsyz wakalary ýatlap, men şu günki abadan durmuşymy ajadyp goýmalymy? Ir ertir oýanyp, alnymdaky ýigrimi dört sagady önümli peýdalanmaga mümkinçiligim barka, men başga zady niýet etmelimi? Men şu günümiň minutlaryny ýaşap bilmesem, geljekki durmuşymdan peýdalanyp bilerinmi? Men şu günüm bilen haçan ýaşap başlaryn? Indiki hepdemi? Ertirmi? Ýa-da şu gün üçin şu gün başlamalyryn? Özüňden iň ýaman iş, iň ýaman ýagdaý näme diýip sora. Soňra şolara döz geler ýaly gaýrat bilen özüňi tapla. Asuda, arkaýyn bolup işe başla. Hiç zatdan çekinme. Allatagalaň aýdan sözi ýadyňda bolsun. Adamlar jem bolup, siziň garşyňyza aýaga galdylar. Olardan gorkuň diýenlerinde, gaýta olaň ynamy, imany artyp, Bize bir Allanyň berýän goldawy ýeterlikdir hem-de her bir ýagdaýda Ol iň gözel wekildir diýerler. Sen yrsgaly ýa-da her bir agyr ýagdaýdan çykalgany arady edýäňmi? Onda diňle. Kim Taňryň buýrugyny yhlas bilen ýerine ýetirse, Ol oňa ähli gam-külpetlerden çykalga berer hem-de oňa öz oslamadyk tarapyndan yzk ýetirer. Kim Allaha töwekgel etse, Allaň özi oňa ýeterlikdir. Elbetde Alla öz islän işine ýetýändir. Hakykatdan, Alla ähli närse üçin mukdar ölçeg edip goýandyr. Ýagny, durmuşda ýüze çykýan her bir ýagşy-ýaman waka, hadysa, ýalňyz Allaň islän, belgilän wagtynda, ölçeg mukdarynda ýüze çykýar. Allatagala kynçylyk, garyplykdan soň ýeňillik, baýlyk berer. Bilgin, sabyr bilen üstünlik, gaýgy bilen şatlyk gelýändir. Her bir kynçylygyň ýanynda ýeňilligem bardyr. Bendäm men hakda nähili güman etse, men bendäme şol pikirine görä gararyn. Menden men hakda isledigiçe pikir güman etsin. Allaň berýäni size ýeterlik bolar, hem-de ol her bir zady eşidip, bilip durandyr. Ölmez-ýitmez dirä Ýaradana töwekgel et. Ony Allatagaladan başga aşjak ýokdur. Gaýgy Güýç-kuwwatyňy parçalap, süňňüňi weýran edýär. Lukmançylyk ylymlary boýunça Nobel baýragynyň eýesi Aleksis Karl, Ynjalyksyz, başagaýlyk bilen gün geçirýän işewür adamlar ir ýaşlarynda dünýäden ötýärler diýip ýazýar. Elbetde, ähli zat takdyr, ýazgyt boýunça amala aşýar. Emma adam özüni birahatlyga eýertmezlik üçin özünden bitýän ädimlerem ätmelidir. Süňňi lagşadyp, barlygyňy ýumurýan sebäpleriň biri ynjalyksyzlyk, birahatlyk. Bu hak aýdylan söz. Gaýygam bejerip bolmajak ýaralaram döredýär diýilýär. Doktor Jozef Montagio Gaharjaňlygyň müşgillikleri atly eserinde Saňa iýýän tagamlaň sebäpli ýara düşenokda, seni iýýän närseler zerarly ýara düşýär diýip belleýär. Al-Mütenebbide bolsa gaýgy pikir süňňüňi gemirýär hem-de gara saç çalardyp, ýaş kan goja öwürýär diýen setirler bar. Live žurnalynyň ýazmagyna görä, gaýgy, birahatlyk, on sany ölüm howply agyr dertleň biri hökmünde görülýär. Ýakynda maňa Edward Podolskiniň Birahatlygy goý hem ajaýyplyga tarap ýönel atly kitabynyň terjimesini getirip berdiler. Men o ýerdäki sözbaşylaň diňe adyny bersemem, mazmunyny kesgitläp bilersiň. Birahatlygyň ýürege täsiri. Birahatlygyň ýokary gan basyşyna täsiri. Birahatlygyň guragyra täsiri. Birahatlyk we iç aşgazan keselleri. Birahatlygyň sowuklama täsiri. Birahatlyk we galkan şekilli mäz. Birahatlyk we süýji kesel. Psihologiýa ugrundan ýöriteleşen ussat alym lukmanlaryň biri doktor Karl Manninger Özüne garşy ynsan atly kitabynda şeýle ýazýar, Doktor Manninger size birahatlykdan nädip uzaklaşmagyň ýollaryny salgy bermez, ýöne ol birahatlyk, gaharjaňlyk, bet pälniýetler, kine-kituw, ýigrenç, öçlülik, gorky ýaly duýgular bilen süňňümizi hem-de akylymyzy weýran edişimiz hakda örän täsin hakykatlary açyp berer. Birahatlykdan, üznüksiz ynjalykdan, tükeniksiz dartgynlylykdan saklanmagyň hem-de saplanmagyň iň ygtybarly ýoly Ýaradanyň ündän zatlaryna eýermekdir. Adamlary bagyşlap bilmek, ruhy rahatlyk, asuda pikirlilik, giň göwünlilik hem, Hatyrjemlik. Fransiýanyň Bardo şäheriniň häkimi filosof Montin, Siziň müşgil meseleleňňizi bagrym hem öýkenim bilen däl-de, elim bilen çözesim gelýär diýipdir. Eýsem, gaýgy-gam, gaharjaňlyk, depressiýa nämä täsir edýär? Kornil uniwersitetiniň Lukmançylyk ylmy-barlag institutynyň professory, Doktor Rasil Seýsil bogunagyrynyň ýüze çykmagyna itergi berýän dört sebäbi ýatlap geçýär. Olar, maşgala, öý durmuşyndaky agzalalyklar, maddy ýitgiler hem gaýgy-gamlar. Özüňi ýeke, ýalňyz duýmak hem birahatlyk. Kine, kituw, ýigrenç hem ar almaga bolan ymtylyş. Doktor William Mark Goingil, Amerikanyň Stomatologlar birleşiginde eden çykyşynda, Birahatlyk, ynjalyksyzlyk ýaly ýaramaz duýgular süňňümizdäki kalsiniň pytramagyna sebäp bolýar. Netijede-de dişleň zaýalanmagyna getirýär diýipdir. Şoň üçin mümkin boldugyndan asuda, arkaýyn, rahat ýaşa. Deýl Karnegi ýurduň günortasynda ýaşaýan gara tenliler. hem-de hytaýlylar birahatlykdan döreýän ýüregagyry kesellerine seýrek ýolugýarlar. Sebäbi olar her bir ýagdaýda özlerini asuda, parahat alyp barýarlar diýip belleýär. Onsoňam göwnüçökgünlikden ejir çekip, özüne el göterýän amerikalylaryň sany bäş sany agyr dertden ýogalýanlaryň sanyndan has artykdyr diýip maglumat berýär. Hawa, bu ynanyp bolmajak. Aýylganç hakykat. Ýaradan hakda ýagşy pikir et. Allatagala biziň ýalňyşlyklarymyzy bagyşlar. Emma biziň nerw ulgamymyz muny hiç wagt başaranok diýip, William Jeýms ýazýar. Allaň merhemedinden hem sahabatyndan umyt edýän bendi üçin pursat gapylary giňden açylar. Ol tagat-ybadatlara yhlasly, ýagşy işleri bitirmäge höwesli ýapyşar diýlip, Ibn al-Weziriň Al-Awasim wel-Kawasim atly kitabynda getirilýär. Allatagala hakda elmydama ýagşy pikirde bolmak, Oň ýagşylygy, geçirimliligi, bagyşlamagy, eçilýän nygmatlary, edýän kömekleri hakda oýlanmak hasam işiň ugrukmagyna, haka ýakyn bolmagyňa, zähmete yhlasly ýapyşmagyňa, el uran zadyň bereketli bolmagyna ýol açar. Bu hakykatdanam hut şeýle. Ýaradanyň saňa elmydama gowy garaýandygyna öz durmuşyňdan kän mysal taparsyň. Pikirleň dagynyk bolup, hyýallaň ýolundan azaşyp başlasa, özüňe bolan ynam kertilen ýüp ýaly inçelip ugrasa, ýatla sen, Ýaradanyň nazaryndan sowa dälsiň. Tomas Edisonyň ýazmagyna görä, alada ünjülerden, pikirlerden saplanmagyň, gaçyp gutulmagyň ýeke-täk ýoly Taňryny ýatlamakdyr. Özüňe gowy garaýany ýatlamak, gowy zatlary ýatlamak ýene-de ynamlylygy oýarýar. Durmuş wakalarynda, toplanan tejribelerde-de muňa anyk göz ýetirip bolýar. Ynsan okaýan, ýazýan wagtlary kellesinde müň pikir kowsarlaýar. Emma ýaramaz pikirleň daşyna agyl aýlap, diňe gowy pikirlere, umytlara, ynamlara berilmek üçin dessine gowy zatlary göz öňüne getirmeli. Peýdaly işe meşgul bolmaly. Diňe işýakmaz, bikär adamlaň kellesinde göçgünli ham hyýal, gep-gybat hem myş-myşdan maşga zat. orun almaýar. Maslahata dogry düşün. Şahsy bähbitlerimize laýyk gelýän her bir zat dogry ýaly görünýär. Maňzymyza batmaýan islendik zat bolsa derrew gaharymyzy getirýär diýip, Andre Morwo ýazýar. Nesihatlar, öwüt-ündewler, maslahatlar, tankytlaram edil şuň ýaly aglaba halatda ýalanam bolsa, özümizi öwseler gulaga hoş ýakýar. Öwseler gowy görýäs. Ýerliklem bolsa adymyza aýdylýan tankytlary welin teý islämzok. Ony özümizden aýyp gözlemek, ýalňyş düşünmek diýip kabul edýäs. Aslynda welin bu biziň öz aýybymyz hem hatamyz. Dawalaryny adyl ýol bilen çözmek üçin Allaň kitabyna hem-de pygamberiň sözlerine salgylanmaga çagyrylsa, olaň bir topary mundan boýun towlar. Emma özleriniň haklydygyny bilseler welin, pygamberiň ýanyna tabyn bolup haýdap-haýdap gelerler. Haýsam bolsa bir işi şol günde bitirmegi ymykly ýüregiňe düwen bolsaň, Şoňa päsgel berip biljek beýleki pikirlerden başbitin halas bolarsyň diýip, William Jeýms ýazýar. Bu nämäni aňladýar? Edil şo wagtda hasyl edip boljak bir sagdyn karara gelen bolsaň, desbi dähel şony bitirmäge giriş. Ýüze çykjak müşgillikler hakda pikirlenip, ikirjiňlenmelere hem-de birahatlyklara özüňi eýeletme. Asylly maksadyňdan bir ädimem yza dönme. Ýola düşeňsoň, şübhelenme. Çünki ýekeje şübhe ýüzlerçe iňkisi yzyna tirkäp geler. Onsoňam öňe gitjekmi, öňe ýöre. Yzyňa gaňrylyp, düýne nazar saljak bolma. Öňüňde anyk hem aýdyň bir maksat goýsaň, ony amala aşyrmak çen-çakyňdan aňsat bolar. Birbada birnäçe dürli pikiri kelläňde göterip ýörseň, Ol-a bitirmek eken, ilki haýsy birinden başlajagyňy bilmänem köp kösenersiň. Arap şahyrlarynyň biri, Müň dürli maksatly adam ömrüni aljyraňňylykda geçirer. Ol ne ýanyp biler, ne-de sönüp diýýär. Beýleki bir şahyrda bolsa, Bir pikiriň bar bolsa, kararyňam bir bolsun. Köp pikire berlip ikirjiňlenmek, maksadyň apadydyr diýilýär. Bir karara gelmekde töwekgellige bil baglamak, çekinmän, ýaýdanman kabul etmek seni geljekdäki birahatlykdan, ikirjiňlenmeden halas eder. Ikirjiňlenip durma. Işe giriş. Yhlas et. Bikärlikden daş dur. Garward uniwersitetiniň lukman professory Riçard Kapot Ynsan nädip ýaşaýar atly kitabynda Lukman hökmünde şübhelenme, ikirjiňlenme. Gorky zerarly emele gelen sandyrama keselinden ejir çekýänlere zähmet bilen meşgullanmagy maslahat berýän. Zähmetiň döredýän mertligi özümize bolan ynamy berkidýär. Hut şu irginsiz zähmet çekmekligem Emarsony öçmejek ýyldyza öwürdi diýip ýazýar. Jorj Bernard Şounyň aýtmagyna görä, ruhy çökgünligiň syry hala baý, hala garyp bolalyň, gerekmejek zatlar hakda artykmaç pikir edýänligimizdedir. Bolar-bolgusyz oý-hyýallara ýüz bermän, önümli zähmete çümmeli. Şonda damaryňda gan, beýniňde sagdyn pikir aýlanyp ugrar. Tiz wagtdan öňden galan ünjüler syrylyp aýrylar hem-de sen täzeçe durmuşa başlarsyň. Işle, zähmet çek. Dünýädäki iň agyr dertleň ählisine iň arzan, aňsat tapdyrýan hem gowy täsir edýän derman zähmetdir. Isledigiňizçe işläň. Siziň eden işleňňizi Allatagala, Resulalla hem möminler görer. Arap hekimleriniň birinde ömür öýke göterip ýörerden has gysgadyr diýen söz bar. Olardan dünýäde näçe ýyl eglendiňiz diýip soranlarynda, olar bir gün ýa ýarym gündür. Muny diňe aý güni hasaplanlardan soraň diýerler. Durmuşy Hakyky öz ýaradylyşy ýaly ajaýyplykda ýaşamak isleseň, birnäçe zatlar hakda oňat oýlan. Köp myş-myşlaň düýbünde zerre hakykatam ýok. Amerikaň taryhynda indeýleri boýun egdiriji iň uly söweşijileň biri Jorj Kruk özüniň ýatlamalarynyň ýetmiş ýedinji sahypasynda, Indeýleň ähli galagoply hem birahat gün görüşleri durmuş hakykatlaryndan däl-de, olaň gorkunç ham-hyýallaryndan dönüp çykýan bolmaly diýip ýazýar. Olar her galmagal gykylygy özlerine aýdylandyr öýderler hem-de özlerine zyýanly hasap ederler. Olaram size goşulyp, söweşe çykan bolsalar, siziň araňyzy bozmaga hem-de araňyza gozgalaň, pitne sokmaga synanyşarlar. Şoň üçin sere dolaşýan her bir pikire berlip ýörme. Kolumbiýa uniwersitetiniň professory Koks şu sözleri ömrüne şygar edinip, şoňa hiňlener ýörer eken. Günüň astyndaky islendik derdiň ýa hökman dermany bardyr, ýa-da hiç hili alajy ýokdur. Dermany bar bolsa, tapmaga çalyş. Alajy ýok bolsa, azara galma, arkaýyn ýaşa. Ygtybarly hadyslaň birinde, Allah Tagala dert berse, dermanynam berýä. Muny bilen bilýä, bilmedik bilmän galýa diýilýä. Mylaýymlyk büdüremekden saklaýa. Ýaponiýaly professor talyplaryna ýüzlenip, Mylaýym adam leýli saç ýalydyr. Garşylyk görkezmeklik bolsa dub ýalydyr diýipdir. Mömin adam gök ot ýalydyr. Şemal ony saga-sola ýykar diýen hadys bar. Paýhasly adam suw ýaly bolýar. Öňünde daş duran bolsa-da, oň sagyndan, solundan, üstünden, astyndan aýlanyp geçýär. Mömin ynsan burunlyk dakylan düýe ýalydyr. Nirede düşleseň, şo ýerde-de çöker diýlip, hadyslarda aýdylýar. Öten gaýdyp gelmez. Doktor Pol Brandoni içi süýtli çüýşesini ýere pylçap urupdyr. Çüýşe döwülipdir. Süýt dökülipdir. Ol öz-özüne dökülen süýt üçin gözýaş dökme diýip pyşyrdapdyr. Doktor şeýtmek bilen geçip giden zatlary yzyna dolajak bolmagyň manysyzdygyny akylyna ynandyrmagy başarypdyr. Halk arasynda aýdylýan ýörgünli söz bar. Saňa ýazylmadyk zady gazanmak saňa örän kyn bolar. Belki mümkinem bolmaz. Bir gezek Musa pygamber düýşünde Adam atadan nägile bolupdyr. Eger gadagan edilen şol miweden iýmedik bolsaň, biz bu wagt jennetde ýaşar ýörerdik diýipdir. Adam ata. Eý Musa, men ýaradylmazymdan kyrk ýyl öň maňa ýazylan ýazgyt üçin meni günäkärleýämiň diýipdir. Pygamber alaýhyssalam her gezek şu hekaýaty gürrüň berende, Adam delil babatda Musadan üstün geldi diýip, üç gezek gaýtalar eken. Bagtyýarlygy töweregindäkilerden, uzakdakylardan däl-de, özüňden hem öz ýüregiňden gözle. Iňlis şahyry Miltonyň bir sözi bar. Akylyň bir özi dowzahy jennete, jenneti dowzaha öwrüp bilýändir. Mütenebbi şahyryň Akylly adam bol telkin nygmatyň içinde käde akyly zerarly özüni betbagt duýýar. Akmak adam betbagtlygyň arasyndaka-da janyny gynanok. Özüni bagtly duýýar diýen setirlerem her bir zadyň gadyr-gymmatyny duýup bilmegiň akyla baglydygyny delillendirýär. Durmuş üçin gamymy. Napaleon Sant Elana eserinde Şunça ömrümiň dowamynda alty gün bagtly ýaşanym ýadyma düşenok diýse, Halyf Hişam ibn Abdylmälik, Durmuşdaky iň bagtyýar günlemmizi sanap çykdym. Olar bary-ýogy on üç gün eken diýýär. Oň kakasy Abdylmälik mahal-mahal ah urup, Halyflygy öz üstüme almaly däl ekenim diýer ekeni. Saýd ibn al-Müseýýib, Biziň olara däl-de, olaň bize işi düşýänligi üçin Hudaýa şükür diýipdir. Meşhur wagyz-ündewçi Ibn as-Semmak bir gün Harun ar-Raşydyň ýanyna barypdyr. Şo wagt Harun örän suwsan eken hem-de bir owurt suw getirmeklerini buýrupdyr. Ibn as-Semmak, Eger şu wagt şol bir owurt suw üçin ýarpy mülküňi ber diýseler, razy bolarmydyň? diýipdir. Harun, Hawa, razy bolardym diýipdir. Onda Ibn as-Semmak, Bura gurt suwa degýän ýarpy mülküň näme gymmaty barka diýipdir. Haçan durmuşyň manysy ýitýär? Ynanjyň imanyň ýok ýerinde many ýok. Imandan boş bolan dünýäň ne gymmaty, ne agramy, ne manysy bar. Şahyryň bu hakda aýdanlary ýürege jüňk bolýar. Iman ýitse aman ýokdur. Din ýitse dünýä ýokdur. Din-imansyz döwran sürýän ýokluga we ýokullyga ýardyr. Emerson öz güýjüňe daýan atly makalasynda üstünlikler girdejiň artmagy, sökellikden basym saplanmak, bagtyýar günden gaýdyp gelmegi, gaýtadan açylmagy, bular saňa kämil rahatlyk getirýändir öýtme. Hakyky ynjalygy diňe özüňden, öz ýüregiňden tapyp bilersiň. Ana şol rahatlygam beýleki ýakymly zatlaň hakyky öz keşbini, mährini duýmaga kömek eder diýip ýazýar. Jana ýüzlenip aýdylan, Sen razy bolan we senden razy bolnan halla Perwerdigäriňe dön. Salyh bendelemmiň hataryna gir hem-de meň jennetime gir diýen sözi ýatla. Meşhur rim rowaýatçysy hem filosofy Epikter süňňümizdäki ýarany hem-de keseli aýyrmaga berýän ünsümizden, aňymyzdaky ýalňyş pikirlerden saplanmaga has uly ähmiýet bermeli diýip belleýär. Täsin galmaly zatlaryň biri, hatda Gurhanda-da aň-düşünje, pikir ýöwselligi beden keselinden has agyr hasaplanýar. Olaryň ýüreklerinde kesel bardy. Allatagala olaryň kesellerini ýene-de zyýada kyldy. Olaryň ýalanlary üçin elhenç azap bardyr. Fransiýaly pelsepeçi Monteniň ömrüniň şygaryna öwren sözleri nämedir öýdýäňiz? Ol, Ynsan öz daş-töwereginde bolýan hadysa oňa şol hadysa hakda edýän pikirçe täsir edip bilmeýär. Ynsan öz pikiriniň täsiri astynda gezýär diýipdir. Owaldan gelýän ýörgünli dileg-dogalaň hadyslaň birinde, Eý, Allam, meni takdyryňa razy etgin. Maňa ýeten zadyň ýalňyşyp gelmändigine, Ýalňyş, ýazylmadyk zadyňam maňa ýetmejegine anyk ynamym bolsun diýilýä. Gamgyn bolma. Çünki gaýgy-gam könäni ýatladyp, ynjalygyňy bozar, geljegi ýatladyp, gorka salar. Bu günüň berekediniň ýoguna ýanar. Gamgyn bolma. Çünki gaýgy-gam ýüregiňi sykar, gysar, ýüzüňi sypdyrar, ruhuňy öçürer. arzuwyňy köýdürer. Gamgyn bolma, çünki gaýgy-gam duşmanyňy şat, dostuňy gamgyn, göribi hoşal eder. Saňa durmuş hakykatlaryny ýoýup görkezer. Gamgyn bolma, çünki gaýgy-gama berilmek takdyrdan nägile gezmekdir. Üýtgewsiz ýazgydy üýtgetjek bolmakdyr. Dost-dogandan göwnüni ýykmakdyr. Allaň beren nygmatlaryna bigadyr bakmakdyr. Gamgyn bolma. Çünki gaýgy-gam giden ýa-da ýiten zady yzyna gaýtarmaz, ölüni direltmez, takdyry yzyna serpikdirmez hem-de birjigem peýda getirmez. Gamgyn bolma, çünki gaýgy-gam şeýtandandyr. Gaýgy-gam, gözüňi ümüzledip duran gorky, ýanyňda häzir bolup duran garyplyk, üznüksiz umytsyzlykdyr. Işleň ugrugmagyna, maksatlaň bitmegine päsgelçilikdir. Gamgyn bolma. Biz siziň kalbyňyzy iman nury bilen açmadykmy? Egniňizden basyp duran agyr ýüki aýyrmadykmy? Siziň mertebäňizi belent etmedikmi? Elbetde, her bir agyrlyk Muşakgat bilen bile bir ýeňildigem bardyr. Alla anan, hem gamgyn bolma. Hakdan razylygyň, asudalygyň, rahatlygyň syry imanda jemlenýär. Ähli betbagtlyklar hem şowsuzlyklar bolsa ynamsyzlykda, şek-şübhede, ikirjiňlenmede ýatyr. Zehinli, uly işlere ukyply, örän köp adam bar. Olara geniý diýsegem boljak. Emma ýüreklerinde iman nury bolmansoň, ýazan, döreden, ýaýan diýen zatlarynda-da dogry ýoldan sowulmalar, gyşarmalar kän. Mysal üçin, Abu al-Ala al-Maarri şerigat-kanun hakda dymyp boýun almaly çaprazlyk diýip belleýär. Ar razy bolsa, akylyň öňe gitmegini bökdemek üçin jylaw diýip düşündirýär. Şahyr Ylýa Abu Mazynyň Nireden gelenim bilemok. Ýöne öňümde ýol gördüm. Şondan ýöräberdim diýmegi hamana ýoly özi tapyp, özi ugurgan ýaly görünýär. Olar şeýdip Allaň beren zatlaryny, akyl üşügi, ukyp zehini ýatlaryndan çykarýarlar. Hakykatdan hem üzňe hem Birek-birekden parhly bolan şeýle sözleri ýene-de tapyp bolýar. Bir zat welin köre mälim. Taňry bendesi imanyna görä bagt tapýar, şek-şübhesine görä betbagtlyk. Älemi berbat edýän şeýle nähak sözler az däl. Üstesine-de, alym ýalňyşsa, älem ýalňyşýar. Ynsan nähili pikirlenýär atly eseriň awtory Jeýms Allen şeýle ýazýar, Her gezek ynsanyň töweregindäki zatlar hem adamlar hakdaky garaýşy üýtgese, şo zatlaň hem adamlaň oňa edýän täsirem üýtgemek bilen bolýar. Ynsana pikirini üýtgetmäge kömek et, oň maddy durmuşam özgerip başlar. Maksatlarymyzy hasyl edýän ýeke-täk mukaddeslik, Ol biziň özümiz. Töweregimizdäki dünýä hakda näçe gowy pikir etsek, oň şonça gözelleşýändigi dogrudyr. Ýöne bu zatlara şeýle güýji, täsiri bereniň Ýaradan Alladygyny ýadymyzdan çykarmaly däl. Jeýms Allen bu pikirlerine birtaraplaýyn çemeleşýär. Ol, Ynsan gönüden-göni öz pikirleriniň netijesinde maksadyna ýetip bilýär. Ynsan pikirleri arkaly ýerinden galkyp bilýär, üstünlik gazanyp bilýär, arzuwyna ýetip bilýär. Pikir saly gowşak, ynamsyz bolsa, bu zatlar tersine bolýar diýip belleýär. Arzuwlary hasyl etmek üçin öz güýjüňe ynanmakdan öň, Allaň berjek ugur-utgusyna bil baglamak has netijeli bolar. Eger olar çykmagy islän bolsalar, oň üçin taýýarlyk görerdiler. Emma Alla olaň çykmaklaryny islemedi. Eger-de Alla olaň bir ýagşylygyny bilsedi, olaň gulaklaryny açardy. Alla olaň kalplaryndaky wepalylygy bilip, olara aram, ynjalyk inderdi diýilýär. Ownuk zatlar üçin gama batma. Bir beýik ýagşyzadany ýolbarslaryň arasyna oklapdyrlar. Allatagala ony halas edipdir. Adamlar, O ýerde nähili pikir etdiň diýipdir. Ýagşyzada, Ýolbarslar arassamyka ýa dälimkä diýip oýlandym diýipdir. Oň ýüreginde bir şümmük gorkynyň döremändigine üns beriň. Allatagala sahabalarynam maksatlaryna görä tapawutlandyrypdyr. Siziň araňyzda bu dünýäni isleýänlerem, ahyrýeti isleýänlerem bar. Meşhur alymlaň biri Ibn al-Kaýýum ynsanyň gymmaty oň pikir hümmedi, maksady bilen, näme isleýändigi bilen kesgitlenýär diýipdir. Hekimleň biri aýdypdyr. Maňa oň pikirini mälim et. men oň kimdigini anyk aýdyp bereýin. Gämileň biri deňziň ortasynda çaýkanypdyr. Salyh bendeleň biri suwa ýykylypdyr. Ol deňziň içindekä bedenini ýuwup, agzyny çaýkap, öňküsindenem arassalanmaga başlapdyr. Soň möwjän deňiz tolkuny bu bendäni kenara çykarypdyr. Adamlar ondan beýle etmeginiň sebäbini sorapdyrlar. Ol Ahyr demim bolsa-da, arassa bolaýyn diýip ýuwundym diýipdir. Ymam Ahmet ölüm ýassygynda ýatyrka, sakalyny suw bilen ezmeklerini sorapdyr. Bu mysallara üns berseň, ynsanyň ýerliksiz ünjülere, gorkulara gaplanman, her demde, her ädimde diňe gowulyk, gözellik, arassalyk hem kämillik hakda pikir etmelidigine göz ýetirersiň. Geçirimlilik Geçirimlilik ýaly beýik häsiýet ýok. Eger sen adamlaryň bilip hem-de bilmän eden hatalaryny, säwliklerini bagyşlap, geçirip bilýän bolsaň, sylaga, hormata eýe bolarsyň. Kim geçirimlilik hem ýagşylyk etse, sogaby Alladandyr diýen sözler bar. Şekspir duşmanyň üçin peji uludan ýakyp, birdenkä özüňi köýdüräýme diýýär. Adamlaryň biri beýik alym Salim ibn Abdylla ibn Omara Sen örän ýaramaz adam ekeniň diýipdir. Ol Meni senden başga tanaýan ýok eken diýip, asuda jogap beripdir. Amerikaly ýazyjylaň birinde şeýle sözler bar. Taýak ýa-da daş meň süňkümi döwüp biler, ýöne aýdylýan ýaramaz, ýaman sözler menden hiç zat alyp bilmez. Gahary gelen adamlaň biri Abu Bekre sögünipdir. Walla men saňa şeýle bir gargyndym, sen şol gargyş bilen göre girersiň diýipdir. Abu Bekr hezretleri muňa birjigem darykmandyr. Ýerliksiz gargyş, Meň bilen näl-le, ony aýdanyň özi bilen göre girýär diýipdir. General Eýzenhauer bir gezek şeýle diýipdir, Halamaýan zatlamyz hem-de halamaýan adamlamyz hakda pikirlenip, bir minudymyzam zaýalamadyň. Bir çybyn hurma daragtyna Ýere berkiräk ýapyş, ýykylaýma. Men häzir uçjak durun diýipdir. Hurma daragty oňa. Üstüme gonanyňy duýmandyryn. Uçanyňy nädip duýarkam diýip, parahat jogap beripdir. Konfusiý bolsa, gaharly adam elmydama gäbini zäher bilen doldurýandyr diýipdir. Onda hiç bir zada gahar etmän, özüňi parahat, asuda alyp bar. Öte geçselerem, bärden gaýtsalaram bagyşlamagy başar. Hezreti Pygamberimiziň Gaharlanma, gaharlanma, gaharlanma diýip, üç gezek gaýtalap aýtmagy gahar-gazabyň nä derejede zyýanlydygyny ýadyňa salýar. Şeýtan üç ýerde adamy it oýnan ýaly oýnap bilýärmiş. Gahar-gazaba münende, haý-höwesine berlende hem gapyllygynda. Bir döwüm çörek, bir içimlik suw, bir laý eginbaş. Eýsem sen özüňi bagtly duýmak üçin şu zatlar ýeterlik däldir öýdýäňmi? Deňizçileň biri gämi heläkçiligine uçrap, ýuwaş ummanynda 21 günläp döwük salyň üstünde oňňut etmeli bolupdyr. Kenara özüni atyp halas bolanda, adamlar ondan bu hadysadan alan iň uly sapagy hakda sorapdyrlar. Bu synagdan alan iň uly sapagym şundan ybarat, Eliňde halal gazanç, saçagyňda ýeterlik azyk-owkat barka, hiç zatdan zeýrenmeli däldigine göz ýetirdim diýip, deňizçi jogap beripdir. Akyldarlaň birinde Durmuş bu bir lukma hörek hem-de bir içimlik suwdur. Galan zatlar artykmaçdyr diýen jümle bar. Kesranyň mülki käte bir döwüm çörege degmez. Deňizçileň suwam bir damja suw çobalmaz, ornuny tutmaz diýip, arap şahyry ýazýar. Jonatan Swiftiň iň gowy lukmanlar hakda ýazany ýadyňdamy? Ol Berhizli lukman, Asuda lukman, Şähdaçyk lukman iň gowusydyr. Özgelerden öňürti her kim öz-özüniň lukmanydyr. Kadaly iýip-içip berhiz saklamak, özüňi asuda, parahat, şähdaçyk alyp barmak iň gowy dermandyr diýip ýazýar. Ýogsamam semizlik ötüşen keseldir. Garny gäbelik düşbüligiň duşmanydyr. Asuda parahatlyk bolsa, ýürege gönençlik, ruha şatlykdyr. Beden we ýürek üçin şadyýanlyk ýaly ýokumly iýmit ýokdur. Soňy gowulyga ýazýan kösençlikler. Doktor Samuel Jonson, Her bir hadysaň gowy tarapyny görüp bilmek bir ýylda müň dollar gazanmakdan haýyrlydyr diýýär. Ýüz berýän her bir wakaň hökman bir gowy tarapy bolaýmaly. Bu wakalar ýa bir zady ýadymyza salýar, ýa-da bize toba edip, dogry ýola ugrukmagymyzy salgy berýär. Gurhanda-da bu barada Olar her ýylda Birki mertebe bela-pitnelere ýolugurylar. Şondan soňam ne toba kylarlar, ne pendi-nesihat alarlar diýilýär. Muňa akyly çatýan adamlar kösençlikler öňünde ejizlemän, özlerini ynamly hem dogumly alyp barýarlar. Mütenebbi şahyr bolsa, Käşgä hadysalar meň ýumşaklyk hem tejribe arkaly gazanan zadymy yzyna alyp bilýän bolsady diýip, şeýle wakalaryň öňünde birjigem ejizlemeýändigini ýaňzydýar. Durmuş tejribesi bolmadyk adam sabyr-takatly bolup bilmez diýip, Mugawiýanyň aýdan meşhur sözleri bar. Diňe bir kynçylyklaryň öňünde ejizlemezlik däl, baýlyk bolçulygyň öňünde azman saklanmagam uly gaýraty talap edýär. Abu Temmam şahyryň Afşin Türkmen hakynda aýdan sözlerine üns ber. Oňa. Allaň eçilen nygmatlaryna bak! Emma ol özüni bu dünýäde ötegçi bende kimin alyp bardy diýýär. Öten ýagşyzadalaň biri bol baýlyga çümüp, läli gösen birine şeýle diýipdir, Sende Allaň beren nygmatlaryny görýän. Nygmaty şükür bilen baglap goýmasaň, azmak bilen bolarsyň. Ol seni azdyrar. Allatagalaň şükür etseňiz, Size beren nygmatymy artdyraryn. Bigadyr näşükür baksaňyz, elbetde azabym agyrdyr. Alla bir şäheri mysal getirýär. O şäher asuda, howpsuz ýerdi. O ýere çar tarapdan bol-bol yrsgal gelýärdi. Ahyrynda o şäheriň halky Allaň nygmatlaryna näşükürlik etdi. Alla-da